Kelly, Robin,
hues du der an denger Jugend deng Sexualitéit verschoss?
Dat ass elo e bëssen haart formuléiert, mee wann ech eng Jo-Nee-Äntwert sollt ginn, da wär et éischter jo, schonn e bëssen. An du?
Schwiereg, och fir mech.

Liewe laang vläit och. Robin, du soos virdrun, Jugend ass relativ. Wat mengs de domat? Also wa mer et wëssenschaftlech kucken, da gëtt Jugend jo esou bis plus minus 25 definéiert. Mee wann ech elo, ech sinn nach net bei deem Alter ukomm, dat heescht wann ech mir elo zréckkucken an esou mir meng Gedanke maachen, grad an deem Kontext vun verschossene Sex, dann giff ech meng Jugend éischter su 14 bis su 17 hun et ugefaang besser ze gin, dass ech wierklech vill geléiert hun a vill iwwer mech selwer geléiert hun. Dat heescht mi aner Leit hu vläit nach schlechte Sex laang no 25 a fänke réischt vill méi spéit un ze léieren. Dat heescht. Jugend ass relativ an där Hinsicht. Jo, an ech denken, datt een och no 25 ëmmer Erfarunge maache kann, déi een nohalteg esouwuel positiv wéi och negativ beaflossen, natierlech. Absolut.
Also elo wou ech virbereet hunn, hunn ech Jugend esou gekuckt, ab deem Moment wou ech sexuell aktiv gi sinn. Dat ass natierlech och ëmmer d'Fro wat ee mat sexuell aktiv mengt, ob een do scho knuutschen, fummelen an esou mat erabezitt oder en aneren Form vu sexuellen Debut, mee ech géing soen, jo, sou ab 15, 16, 17 bis sou, jo, 19, dat war och déi Zäit, wou et bei mir relativ vill verkackt huet, nohalteg, an dono ass et op jidde Fall och bei mir biergop gaangen. Ech hu Saache geléiert, mee ech hunn och einfach aner Erfarunge gemeet. An ech hu gecheckt, dass ech queer sinn, dat huet op jidde Fall mega gehollef. ähm, genau. Mee ech denken och nach bis Ufang 20 am Fong oder vläch och souguer Mëtt 20 ähm, waren op jidde Fall nach Saachen derbäi, déi mech äh, nohalteg beaflosst hunn. Ähm, genau, mee lo mat op déi 30 zougoend, ähm, Geht, geht Birch op, ich, ich, ich muss wirklich soen. Dat freet mech. ähm, wat mengst du dann, wa mer lo kucken, egal wéi mer d'Jugend lo festleeën vun der Altersspann hier, ähm, huet d'Jugendsexualitéit ähm, en Afloss op dat gesamt Liewen? Also beafloisst eis dat fir ëmmer? Also ech mengen déi Froe kann ech der op mengem Doudesbett beäntwerten, well am Moment, ech weess nach net wou ech a 50 Joer dru sinn an wéi ech a 50 Joer wäert drop kucken, mee ech mengen et huet op alle Fall en laang, also e langer undauernden Afloss op alle Fall, well ech si lo säit 3 Joer am gaang dee ganzen Kabes, dee ganze Schäiss mol auserneen ze huelen a lues a lues ze heelen. An dat ass nawell relativ ustrengend. An déi Energie kéint ech och an aner Saachen am Fong stiechen, déi mer vläicht fir mäi Liewen och vill géife bréngen. Dat heescht, an där Hinsicht beaflosst et schonn mäi ganzt Liewe, géif ech elo mol soen. Mee ob ech mat. 80 nach ëmmer déi selwecht Problemer wäert hunn wéi elo. Dat hoffen ech net, mee dat weess ech net. Wéi gesot, dat gesi mer dann. Vläit froen ech dann, wann et de Sex-Podcast nach gëtt, mellen ech mech dann fir eng extra Episod a beäntweren déi Fro dann eng Kéier. Mee ech mengen op alle Fall, grad esou jee méi jonk eng Persoun ass an jee méi schlecht d'Erfarung war, desto méi en déifsëtzenden Afloss huet se op alle Fall op dat gesamte Liewen, well einfach ja Erfahrungen am jonken Alter einfach immens prägend sinn mm. an definitiv negativ Konsequenze längerfristeg op sech zéien. Mm. Wat denkst du dann dozou?
Meng Äntwert wär mengen ech och jein. Also engersäits fan ech och, dass et ultra prägend ass, äh, wat een a jonke Jore sou fir Erfahrunge mécht. an esou virun allem éischt Erfahrungen schreiwen sech einfach an een an, also souwuel kierperlech, emotional wéi och psychologesch. Dat si jo alles Ebenen, ja. déi esou mateneen zesummenhänken. An et gëtt zum Beispill eng Studie, et huet elo näischt mat Sexualitéit, mee mat Kierper ze dinn, déi seet, deng éischt Erfahrung mat denger Menstruatioun, also wann een, wa Persounen déi éischt keng Menstruatiounsbluddung hunn, prägen, wéi se hir Menstruatioun an d'Menstruatioun generell als Thema an och bei anere Leit hiert ganzt Liewe laang wouer huelen. An déi Studie seet och, dofir ech gräifen elo e bësse vir, wat ee méi Wëssen dozou huet, also méi Wëssen iwwer wat geschitt do, wat geschitt mat mengem Kierper, wat fir Auswierkungen kann dat hunn, wat kann ech maachen, fir datt et mer besser geet, wéi eng Menstruatiounsproduite gëtt et an esou weider, desto méi positiv hëlt een dat och wouer. An ech denken, dass et net nëmme bei Menstruatioun esou ass, mä bei och vill aneren Themen. Je méi Wëssen ee virdrun huet iwwer Saachen, desto besser kann ee mat verschiddene Saachen ëmgoen. Genau. An ech denken awer och, dass een am Laf vum Liewen immens vill bäiléiere kann zu bestëmmtenen Themen, iwwer déi mer elo nach schwätze wäerten. Mä ee Beispill wier zum Beispill Kommunikatioun oder erausfannen, wat wëll ech, wat wëll ech net. Eege Grenze wouer huelen, Jo, Nee soen, esou Saachen. Wann een déi Saache bis léiert a wann een déi Saache bis bäiléiert a wann een och bis Erfarunge mécht a Bezéiungen, wou ee sech vläicht sécher fillt, wann een Erfarunge mécht, déi änlech sinn, wéi Erfarungen, déi ee virdru gemaat huet, mee an engem Kader, wou se sech ganz anescht ufillen, kann dat och iwwerschriwwe ginn. negativ oder vläicht och gewaltvoll Erfarungen, déi ee gemeet huet, wann een dat an deem Tempo ugeet, dee fir ee selwer gutt ass. An ech denken och, datt een am Laf vum Liewen, jo, a séchere Bezéiungen an duerch Gespréicher an duerch Bicher liesen an duerch Saache bäiléieren, och heelsam Erfarunge maache kann. an een, och wann een zum Beispill eng gewaltvoll oder traumatiséierend Erfarung gemeet huet, net säi Liewe laang dat muss matdroen, wann een déi richteg Ënnerstëtzung an Hëllef kritt an déi richteg Bezéiungen huet. Ech ginn der do Recht, grad esou bei Thema Trauma esou, also et kann een definitiv heelen. Ech si grad an deem Prozess fir esou fir villes ze heelen an dat ass ultra schéin, An och ultra wäertvoll. Mee ech si mer awer net sécher, as du sos, datt een dat net säi ganzt Liewe matenee erëm, also mat sech erëmdroe wäert. Do sinn ech mer net sécher, well et mech, also grad well ech relativ jonk war, dat wäert mech awer, dat war esou prägend, dat wäert mech mäi ganzt Liewe laang wahrscheinlech beschäftegen. Awer wahrscheinlech net méi esou déifgoend beschäftegen, datt et esou e krassen Afloss op mech huet. An do Fir ass et mer och immens, well wéi gesot, och wann ee ka vun deene Saachen heelen, dee Prozess ass ustrengend, en ass painful an en dauert einfach immens laang an jo, wahnsinneg ustrengend. An dofir fannen ech et am Fong immens wichteg oder nach méi wichteg fir Fokus drop ze leeën, dass Leit sou traumatiséierend Erfarungen wa méiglech net maache mussen, hinnen Tools mat op de Wee ginn, fir sech beschtméiglech ze schützen an och anerer ze schützen, well eis Gesellschaft ass keng immens konsensual Gesellschaft an ech mengen och, dass vill Leit schonn oft Grenzen iwwerschratt hunn, déi se net onbedéngt aus béisem Wëllen iwwerschratt hunn, mee einfach well se et net besser wossten, well eis Gesellschaft eis e gewëssent Bild vu Sex a Sexualitéit vermëttelt A wann een dat net hannerfreet oder een ni en Incentive huet, fir dat ze hannerfroen, dass een dann ville Leit ka schueden, ouni et onbedéngt béis ze wëllen.
Jo, ech géing der Recht ginn. Et ass gutt, dass de dat elo nach eng Kéier gesot hues. Also ech denken, Trauma ass op jidde Fall nach eng Kéier en Thema à part. An déi meescht traumatiséierend Erfarunge wäert een ëmmer mat sech ronderëmdroen. Mee ech denke wann een d'Ressourcen huet, souwuel déi zäitlech wéi och déi emotional wéi och psychologesch Ënnerstëtzung an esou weider kann een am Laf vum Liewen léiere besser dermat ëmzegoen an et ginn Erfarungen déi sinn no puer Joer géing ech soen iwwerschriwwen wann se net esou déif ginn vläit och an et ginn Erfarungen do muss een mat all nei Persoun mat där ee Sexualitéit deelt iergendwann eng Kéier e Gespréich féieren. ja, wéi déi een nohalteg geprägt hunn. Ähm, genau, dat alles beweegt sech natierlech och op engem Spektrum äh, vun äh, Saachen, déi vläicht net angenehm waren a wou een et vläicht net besser wosst, ähm, déi een vläicht e puer Méint oder Joren oder Joerzéngte matschleeft, bis hin zu Saachen, déi ee vläicht och fir ëmmer muss ähm, genau matdroen. Ähm, du hast virdru scho gesot, et gëtt vill, dass vill Kabes geschitt, hues du genannt. Kann man ginn ähm, e bësse méi konkret an der Jugendsexualitéit. Ähm, wat sinn dann zum Beispiel so Erfahrungen, déis du oder vläicht och Kollegen, ech hunn op jidde Fall Leit gefrot, gemat hunn an hirer Jugendsexualitéit, déi jo déi engem Sex esou bëssen verschass hunn oder zumindest een beaflosst hunn. Also apart vun wierklech traumateschen Erliefnisser waren dat zum Beispill eppes wat mech bis haut ultra rose mécht an wou ech wierklech sou sinn oh hätt dat misse sinn. Ech hat oft Sex mat Leit ouni dass ech dat wierklech wollt mee well ech geduecht hunn ech misst an enger Bezéiung well dat dann halt esou war sou ok wann s de net zwee mol pro Woch mat där Persoun Sex hues, dann ass d'Bezéiung näischt méi an da geet et d'Baach rof. Dat mécht mech, also esou, dat war net onbedéngt traumatesch, mee dat nervt mech bis haut immens, datt d'Gesellschaft mer dat Bild vermëttelt huet, well ech mer awer hätt kéinten, ech kéint soe vill Leed domat erspueren, mee et wär mer vläit besser gaang, wann ech mech net selwer dozou gezwongen hätt. Oder och esou, do gi mer ganz vill an d'Richtung esou Performance, wéi ech denken, datt ech misst deemools nach, wéi ech geduecht hunn, datt ech eng Fra wier, wéi ech geduecht hunn, datt ech misst an där Femininitéit mech behuelen, wéi ech misst performen, fir. engem gewëssene Bild ze entspriechen. Dat heescht, all déi heteronormativ Virstellungen am Fong, déi mer oft net nëmmen a Medien wéi Pornos oder esou, mee och a ganz normale Medien, a Filmer et cetera vermëttelt kréien. Dat huet mech laang Zäit kascht, fir dat ze iwwerkommen. An Gott sei Dank sinn ech iergendwann, hunn ech meng Queerness entdeckt an hunn ech erausfonnt, dass dat och besser geet. Mee dat si sou eenzel Beispiller, fir Erliefnisser, wéi gesot, si waren net onbedéngt traumatiséierend, mee si waren awer och net gutt. An et wär besser gewiescht, wann ech et am Viraus besser gewosst hätt, well dann hätt ech e méi schéine Start an dat, an déi Aventure vu Sexualitéit a Sex gehat. An dat, dat huet natierlech och ëmmer mat eegene Grenzen ze dinn, déi een dann iergendwéi e bëssi deent, fir eppes ze entspriechen, obwuel een dat vläit net onbedéngt ganz sou wëll. Wéi war dat da bei där?
Jo, ech kann relaten zu deem wat s de gesot hues. Ech denken ech hunn a menger Jugend vill Virstellungen iwwer Sexualitéit gehat, déi aus esou romantesche Komödien a Pornoe komm sinn, wou een dat dann esou bëssen nogespillt huet, also dat Performance wat s de virdru gesot hues. An jo do sou déi Virstellungen jo einfach beaflosst hunn, wéi meng Sexualitéit war. Also sou dass zum Beispill zu Sex vill Penetratioun gehéiert an haart Stöhnen, virun allem fir déi Persoun, déi d'Fra an där Situatioun ass, dass et do Skript gëtt, en Oflaf, dass ee vill muss Stellunge wiesselen, dass verschidde Saachen dozou gehéieren. Also zum Beispill Penetratioun, mee och sou Oralsex, virun allem wann eng Persoun mat Penis beim Sex derbäi ass, dass een e Blowjob muss maachen. An ech denken dat ass och eppes wat ech bei deene Jugendlechen héieren, déi déi ech an der Schoul a menger sexualpädagogescher Aarbecht treffen. Dat ass alles eppes wat haut nach genau esou do ass. Also well ech weess déi éischt Pornoen déi ech gesinn hunn, déi waren Entweder sou Comics oder vläicht ganz spéit nuets op der Tëlee oder op DVDen oder sou. Mee hautzedaags ginn et jo ultra vill mega grouss Pornositten. Dat heescht, et ass ëmmer nach do a méi wéi, mengen ech, och a menger Jugend vläicht nach an den Zweedausender. Genau an ech denken och sou Kierpervirstellungen setzen een mega vill ënner Drock sou wéi grouss mussen intim Organer sinn, wéi symmetresch mussen se sinn, wéi vill Sperma gëtt produzéiert, wat mécht ee mat dem Sperma. Genau an ech denken datt et do virun allem fir Weiblech sozialiséiert Persounen, domadder mengen ech Persounen, bei deene gesot gëtt, datt se e Meedchen oder eng Fra sinn an déi esou opgezu sinn, opgezu ginn, datt do immens vill Drock an där Sozialisatioun mat erakënnt an et awer eng Gradwanderung ass, engersäits net geslutshamed ze ginn, also ah du hues ze vill Sex an du dis dech ze vill sexy un an uh wann s de, keng Anung, Mat esou ville Leit innerhalb vun där Zäit schléifs, bass de eng Slut an awer och esou e bëssen esou, ech weess net, ob dat e Begrëff ass, Prude-Shaming, also dass een esou prüde ass. Dat heescht, ah, wann s de dat elo net wëlls a wann s de elo net, keng Anung, där Persoun e Blowjob maache wëlls oder net mat där Persoun innerhalb vun deem Zäitraum, wou der iech kennt, schlofe wëlls oder fummele wëlls oder net wëlls, dass déi Persoun dech iergendwou upéckt, da bass de verklemmt. An ähm, an deem Sënn kann een och net wierklech richteg maachen. Nee, et ass een entweder eng Ho oder eng Prude an dotëscht gëtt et näischt. An egal wat ee mécht, et ass ëmmer falsch. An dat ass esou, also dat dat mécht mech wahnsinneg fäerdeg, well loosst d'Leit dach einfach mat Rou. Wat mir och nach afält bei deene Saachen ass d'Thema Foreplay.

oder och dat Dénge vun Orgasmus, sou dass entweder den Orgasmus vun der, wa mer dat elo ganz binär an heteronormativ kucken, den Orgasmus vun der Fra ass näischt wäert, oder och dat Dénge vun et ass nëmmen eppes wäert, wann d'Fra zum Orgasmus kënnt, wat mech och ultra oft an déi Situatioun bruecht hunn, dass ech dann einfach gefaked hunn, well ech dat an deem Moment net wollt a well et gutt war, sou wéi et war, mee well déi aner Persoun sech einfach net well se selwer esou deen Déngen am Kapp hat vun, Ech war nëmme gutt elo, ech hunn nëmmen eng gutt Performance ofgeliwwert, wann hatt elo kënnt, datt ech dann einfach, fir datt fir datt Rou wier, ech dat einfach gefaked hunn. Wat och net cool ass, mee wat awer an deem Moment mäin eenzegen Auswee aus der Situatioun war, well op mäin Dénge vun, Ech wëll dat grad net net reagéiert gouf, well déi Virstellung vun, D'Fra muss kommen, soss hunn ech versot, esou présent ass. A wat ech awer och fannen, wat nach ëmmer vill ze vill verbreet ass, ass, sinn déi Saache ronderëm sou de Jungfernhäutchen, den Hymen-Mythos a wéi normaliséiert Péng beim Sex ass. Also ech weess, all déi, all Gespréich iwwer Sex, wat ech viru mengen éischte sexuellen Erfarungen an der Schoul hat a sou, war, Et wäert wéi doen. Dat, dat ass normal. Dat muss sou sinn. Et wäert wéi doen. An Honestly nee, sou do rappt meeschtens kaum eppes. Sou den Jungfernhäutchen als déi duerchgoend Haut ass einfach e Mythos, deen gëtt et net. An sou ech mengen dass mer domat virun allem fir Mënsche mat Vulva, Vagina, Péng. oder on ongewollte Péng beim Sex immens normaliséieren, well dat ass och eppes, ech hunn éiweg gebraucht, ech hat jorelaang Sex mat Péng, ier ech realiséiert hunn, dass dat net sou muss sinn. A wéi ech, ech mengen, ech hat deemools iergend en zimlech feministeschen Artikel gelies, wou et genau ëm dat Thema gaang ass, wéi normaliséiert Péng a Sex sinn, an ech hunn deemools mega gekrasch an hu mengem deemolege Frënd ugeruff an hien huet mer du gestanen, dass hien am Fong och Péng hat an sech awer och net getraut huet mir dat ze soen an dat ass jo am Fong mega dramatesch, well am Fong hu mer eis alle béid, ech wëll net soen duerchgequält, mee et hätt kéinte besser sinn a mir hunn duerch déi Notions, déi mer vun der Gesellschaft matkritt hunn, einfach net doriwwer kommunizéiert, well mer esou waren, dat däerf net sinn, also ass et net. An ech fannen esou, an dat gëtt bis haut esou gemaach an de Schoulen, et gëtt bis haut bäibruecht, datt et déi Déck Haut do gëtt, déi do schrappt muss ginn, wat der wéi doe muss an esou. Dat mécht mech immens rosen an traureg, well et mécht een de Leit am Fong nëmmen nach méi Angscht virun deem Thema Sex an et ass souwisou schonn als jonke Mënsch scary genuch, well et ass esou eng risen nei Welt, déi en plus tabuiséiert gëtt an iwwer déi een eh schonn net vill weess an da kritt een och nach gesot, dass et wéi deet an dat misst wierklech net sinn.
Jo, ech denken do läit vill dorunner, wéi sexuell Bildung haut nach ëmmer zum Deel an de Schoule passéiert oder och virun allem net passéiert, an datt et net ëm Kommunikatioun geet, datt et net drëms geet, wat fillt sech gutt u, wat fillt sech net gutt un a wéi kann ech doriwwer schwätzen a wéi kann ech dat erausfannen, mee datt vill esou kierperlech, biologescht Wësse vermëttelt gëtt a Wëssen, wéi s de elo scho gesot hues, wat zu engem Deel vläicht och guer net esou stëmmt, zum Beispill iwwert den Hymen. An och, dass sexuell Bildung am Fong keng hands on Wëssensvermëttlung oft ass, nämlech vu wéigen, okay, Péng beim Sex ass am Fong net normal a wat kann ech maachen, dass et sech angenehm ufillt a wierklech doriwwer ze schwätzen. dass ee genuch Fiichtegkeet brauch, dass ee ka Spaut oder Gleitmëttel benotzen zum Beispill, dass et net esou wéi deet, dass ee muss den Drock eraushuelen, an zwar dee Performance-Drock, an dofir muss een iwwer, doriwwer schwätzen, well een am Fong ënner Drock setzt, well wann ee verkrampft ass, dann ass natierlech de ganze Kierper verkrampft, da fillt et sech net schéin un, dann ass d'Vagina verkrampft, an dass ee lues maache kann, dass een zu all Moment ka soen. ech wëll eppes aneschters maachen, stopp elo, komm mer maache lues, a sech wierklech Zäit muss huelen. An ech soen ëmmer zu menge Schüler, innen, wann ech een Tipp hunn oder et eng Reegel gëtt bei Sexualitéit, dann ass et, Huelt Äerch déi Zäit, déi Der braucht. An dat ass gudde Sex, nämlech Zäit, déi Zäit ze huelen, déi ee brauch fir verschidde Saachen. An net gudde Sex ass, wann all béid Persounen en Orgasmus haten a wann d'Penetratioun passéiert ass. Ech hu mat e puer Leit geschwat, wat esou an hirer Jugend Sexualitéit, Erfarungen oder Virstellunge waren, déi se nohalteg negativ geprägt hunn. An ech muss soen, déi hu relativ ähnlech Saache gesot wéi déi Saachen, déi s du elo genannt has. Also esou e bëssen esou eng mechanesch Virstellung vu Sex. Also datt et drëms geet, esou déi Stellungen ofzeschaffen an datt et esou bestëmmt Knäppecher ginn, déi een drécke muss oder bestëmmt Saache maache muss an dann ass et Sex. Ass esou e bëssen och, dat ass e bëssen esou verbonne mat där, mat deem Jungfräulichkeitsmythos an der éischte Kéier. Éischte Kéier ass gläich éischte Kéier penetrative Sex an dat ass op jidde Fall mega wichteg an der sexueller Bildung fortzekommen dovunner an ze soen, mee déi éischt Kéier ass dat, wat s du als éischte Kéier Sex definéiers, a Sex ass dat, wat s du als Sex definéiers, an déi Virstellung vun, dat ass Virspill, also kee richtege Sex, an dat ass richtege Sex, esou e bëssen opzebriechen. Déi Virstellung ass jo och zimmlech queerpho, also zimmlech queerphob am Fong, well dat, do komme mer jo ganz séier erëm bei den Dénge vu Lesben hu guer kee richtege Sex, dat kënnt jo dann do och nach derbäi. Mega.
A wa mer vu queerfeindlechen oder och vläicht esou heteronormative Virstellunge schwätzen, do hu mer och vill Leit gefeedbackt, an zwar souwuel Leit, déi hetero Bezéiungen hunn, wéi och Leit, déi queer Bezéiungen hunn, datt déi Virstellungen si mega aschränken. An zwar nämlech déi Virstellung, dass d'Befriddegung vun där Persoun, déi de Penis huet, dat Wichtegst ass an och de Penis dat Wichtegst ass. Dat heescht, et muss Penetratioun passéieren, et muss Blowjob passéieren. An eng Frëndin huet mer och gezielt, dass zum Beispill, wann hatt net penetrative Sex wollt hunn, wärend et seng Reegel hat oder dat net esou gär hätt, dass hien him dann e schlecht Gewësse gemeet huet. an hat se e bëssen eragepressured huet och fir datt hien da winstens oral befriddegt gëtt an deem Moment. Genau, mee ech denken och, datt generell heteronormativ Virstellunge fir jiddereen einfach eng Drocksituatioun ass, also och datt de muss ëmmer een héich kréien, datt de ëmmer muss rammelbereet sinn souzesoen, Genau, an dass do einfach vill schéi Saache verluer ginn, nämlech Intimitéit, sech no sinn, eraspieren an esou. An ech hu mech drun erënnert, wou ech de Brainstorming gemeet hu fir des Episod, dass eng Kéier Jugendlechen zu mir gesot huet, Jo, mee wéi Wéi spieren, wat ech wëll, wat ech net wëll, dorëms geet et jo guer net. Ech muss hei dat an dat an dat maachen an ech sinn ultra iwwerfuerdert, mee dat kann. A meng Frëndin huet sech dohinner geluecht an mer gesot, jo, mee mar dat, mar dat an esou. An ech war esou, Buh, okay, mee ech hat esou vill Drock, dass ech do mol keen Heescht krut. Do war näischt mat spieren a kucken, wat ech wëll a wat ech net wëll. Also ech denken, et huet jiddereen, egal wat fir eng Sozialisatioun mer hunn, dat esou e bësse verënnerlecht an ech denken, dass dat, am Fong e ganzt Liewe brauch, fir datt een do vun deene Virstellungen e bëssen, bësse fortkënnt an och vun deene Rolleverdeelungen. Also zum Beispill, ween féckt ween? Meeschtens an esou Heterodynamiken, da ass et kloer, de Mann féckt, d'Fra gëtt geféckt. Mee et ass ultra schéin, béid Erfarunge kënnen ze maachen, nämlech engersäits sech falen ze loossen an der anerer Persoun ze vertrauen an, jo sech sech e bëssen sou goen ze loossen an awer och gläichzäiteg d'Erfahrung ze maachen, ah ech iwwerhuelen d'Kontroll, ech hunn en aktive Part an esou an ech denken dass jo dass mer eis do vill vill aschränken a vill forthuelen am Fong. Ech muss soen grad dat Dénge vun der Performance wat s du elo gesot hues sou déi och d'Schéinheet fannen an enger Intimitéit, déi net onbedéngt sexuell ass, dat fannen ech mega wäertvoll an dat erliewen ech och grad, well an enger vu menge Bezéiungen, ech hunn ëmmer erëm asexuell Phasen, traumabedéngt, an eng vu menge Bezéiungspersounen huet och ëmmer erëm esou asexuell Phasen a mir hunn net immens oft Sex mateneen, mee dat fannen ech esou schéin, well et mer esou eng Sécherheet gëtt, dass eis Bezéiung. net dovun ofhänkt, wéi oft mer Sex mateneen hunn, an dass eis Bezéiung ka gutt an intim a schéi sinn, ouni dass mer onbedéngt musse Sex mateneen hunn. An dat ass fir mech och, dat ass och eng Bezéiung, déi scho relativ laang geet, an dofir hunn ech déi Sécherheet och mat där Persoun. Mee dat ass fir mech eng mega schéin Erfarung, fir dat ze léieren, well virdrun war et esou, wann de Sex näischt ass, dann ass de Rescht och näischt sou mm. An dat fannen ech och eng ultra schwiereg Astellung am Fong. Ech muss auch soen, wat mär immens gehollef huet fir déi heteronormativ Erfahrungen an déi heteronormativ Somen, déi a mer implantéiert goufen, z'iwwerkommen, ass mech méi mat virun allem politescher Queerness an politeschem BDSM a politeschem Kink ze beschäftegen, well et do ganz oft drëm geet fir déi Rollebilder z'iwwerkommen oder zumindest ze reflektéieren an souguer wann een deene Rollebiller wëll entspriechen, dass ee sech bewosst derfir entscheet. An dat war fir mech, ech wëll net soen onbedéngt esou en Awakening, well et gouf net esou deen ee Moment, mee dat war awer fir mech en immens wichtege Prozess fir, bessere Sex och einfach ze hunn, mee mech och besser ze fillen a menger Identitéit an wat ech iwwerhaapt wëll. An och do ass erëm dat Thema Zäit a Raum loosse mega wichteg a fir deen Drock eraus ze huelen. An do sinn ech der Educatioun och kinder rosen, well ech hätt esou vill negativ Erfarungen net misse maachen, wann dat einfach, wann Queerness an. méi kink-friendly Inhalter einfach Deel vum Programm gewiescht wieren, well ech hu mech ganz laang net getraut fir u meng eege Queerness erun ze goen, well wéi gesot, Sexualitéit a Sex als jonke Mënsch ass eh schonn dirt risegrousst Fragezeichen an déi risegrouss nei Welt an ech hunn einfach du laang heterosexuell Bezéiungen ënnerhal, well ech dowéinstens wosst, wéi dee mechaneschen Deel funktionéiert an iergendeppes hat, wourun ech mech unhale konnt. A bei dem Thema queere Sex hat ech halt guer näischt. Dat war e wäisst Blat Pabeier an ech hu mech ganz laang net doru getraut, einfach well ech guer net wosst, wéi ech dat iwwerhaapt sollt ugoen an och richteg Angscht hat, fir mech ze blaméieren et cetera an. Dat ass definitiv eppes, wat ech als Educatioun immens iwwel huelen an wat ech esou schued fannen och. Wat mengs de wann s de sees kink friendly Bildung, also Bildung déi méi offen géigeniwwer vun Kinks ass? Also fir d'éischt mol e Kink, déi offiziell Definitioun dovun ass am Fong wann ee Sexualpraktiken uwennt, déi als net konventionell betruecht ginn, dat heescht, déi oft ausserhalb vun deem heteronormative Bild spillen, wat mer am Fong oft a Filmer an an deene meeschte Pornofilmer och gesinn, dat heescht, wat déi meescht Leit géife soen, dee fir si normale Sex, dee si kennen. En aneren Term dofir ass Vanilla. Alles wat am Fong ausserhalb dovu geet wier Kink. An wann ech soe Kink-friendly Bildung, dann wier et mer wichteg dass een, dat geet och an déi Richtung vun net nëmmen iwwert dat Mechanescht schwätzen, well och meng Opklärungskueren waren reng biologesch an reng op wat geschitt do, wat gëtt wouhin gestach an wat gëtt wouran ejakuléiert, mee Geet och an déi Richtung vu wéi ka Sex ausgesinn, wat si Formen, ech wëll net soen onbedéngt Forme vu Sex, mee wéi ka Sex ausgesinn an et gëtt méi wéi nëmmen dat, wat mär aus Film a Fernsehen a Pornos kennen. Grad och well et am Kink vun deene meeschte Leit e besonnege Wäert nach op Konsens a Kommunikatioun geluecht gëtt, well déi sexuell Praktiken déi einfach erfuerderen, fir sécher ze sinn. An et do, jo, do gëtt einfach eng immens Wichtegkeet drop geluecht.
Jo, an ech denken, dass déi Ënnerdeelung, also wat ass an deem Sënn kinky a wat ass net kinky, och relativ vill mat esou Normvirstellungen oder Normalvirstellungen ze dinn huet. Ëmm.
Eleng dass et déi strikt Definitioun vu kinky gëtt, fannen ech am Fong scho relativ problematesch an där Hinsicht, dass et einfach zimmlech Aussoen ass, wat fir eis esou als normal ugesi gëtt. An alles wat doraus ausbrécht ass am Fong kinky an ass scho esou

Sadomaso, also zum Beispill mat gewolltener Péng, an dass gewollte Péng, also wou Konsens besteet, wou ee sech virdrun drop gëeenegt huet, wou ee kommunizéiert gutt mateneen an esou, dass déi als kinky bezeechent gëtt, also vläicht als net esou normal, mä dass awer ongewollte Péng sou ultra krass normaliséiert ass. Jo, dofir hat ech och virdrun vun ongewollter Péng geschwat, well Jo, déi sollt net normaliséiert ginn an kee Mënsch soll d'Péng beim Sex hu wann en se net wëll. An e soll erkennen wat gutt deet a wat net an do spillt dat definitiv mat eran.
Jo, a wat s de virdru gesot hues mat et gëtt esou Skripten an an heterosexuelle Begéignungen, nennen ech et elo mol, gëtt et wienstens eng Sécherheet, well een deem Skript kann nogoen. An a queerer Sexualitéit gëtt et manner vun deenen, jo, Skripten, wann, wann och, wann och, a wann och anerer an och déi Heteronormativ Skripte spillen natierlech do mat eran, mee ech denken, dat ass ee vun de Grënn, firwat vill Leit, wa se mierken, datt se queer ginn, och dann hannerfroen, ok, mee wat heescht am Fong Sex, wat ass Sexualitéit? Do e bëssen ewechkomme vun där ganz enker Definitioun vu Sexualitéit an dat e bësse méi, jo, hannerfroen an do vläicht och. hir Definitioun von wat ass gudde Sex veränneren, erweideren, anescht kucken. An ech denken insofern jo kann dat natierlech hëllefen quasi sech vu verschiddenen Drocksituatiounen déi eis Gesellschaft an d'Pornographie an d'Medien an esou weider op eis op eis ausüben fir eis kreéieren dass een dass dat schonn hëllefe kann an dowéinst sinn ech am Fong fannen ech dat eng ultra Bereicherung. meng eege Queerness entdeckt ze hunn. A gläichzäiteg mécht dat natierlech, also wann een esou déi Saachen dann esou no an no e bëssen a Fro stellt, dass halt mega vill, jo, Roserei an Trauregkeet an och vläicht Péng, emotional, psychologesch, dann halt doduerch och mat eropkënnt, ne? Well also wat ech nach weess aus menger Jugendsexualitéit, ass dass ech et als normal empfonnt hunn all déi Saachen déi ech gemat hunn an ech hunn vill esou gemat fake it till you make it well dat ass eng Erfahrung déi ee muss maachen an esou muss een dat maachen an ech hu mech esouguer bestätegt gefillt an ech mengen an dat sinn och Réckmellungen déi ech vun anere Leit kritt hunn mat deenen ech geschwat hunn dass wann ee mech a menger Jugend gefrot hätt ob ech zefridde sinn mat menger Sexualitéit an ob ech gudde Sex hunn ech jo gesot hätt an och vill aner Leit
Dat geet mir genau esou, hätt ech och mat 15, 16 gesot. An ech fannen einfach krass, dass vill Erfahrungen, déi ee mécht, ee fir esou normal empfënnt an dass et oft net esou vill Plaz gëtt, jo, eng aner Form vu Sexualitéit kennenzeléieren, déi een net an déi Normalitéiten do eran. erandréckt. Ech mengen, dofir dauert et jo och sou laang bis, oder kann et sou laang daueren, bis Leit hir Queerness entdecken oder sech iwwerhaapt dorun trauen, fir se ze entdecken, well einfach sou blöd déi Scripts an déi Virstellung, déi mer vun heteronormativer Sexualitéit hunn, och sinn. Si bidden eis eng gewësse Sécherheet, well mer se kennen a well mer dat dann bis mer eis déi Gedanken vläit bis stellen, schonn eng gewëssen Zäit dat geübt hunn a vläit och e gewëssent Bild vun eis hunn, wéi mer beim Sex performen an wéi gutt mer am Bett sinn. An dann muss een bei Null ufänken. An dat ass einfach mega scary, fir éierlech ze sinn, well et ass einfach awer eng ganz nei Welt, an déi een dann do nach eng Kéier antaucht. An dat kéint ee vläit veränneren an deem ee vun deenen heteronormative Virstellung an der Sex Education ewech kënnt.
Jo, an ech mengen et muss een och einfach léieren mat esou Vulnerabilitéit ëmgoen ze kënnen. Also ech weess zum Beispill a menger Jugend Sexualitéit, meng éischte Kéieren, wat och ëmmer fir éischte Kéieren dat waren, also Kuss, Knuutschen, Fummelen, penetrative Sex, queere Sex, Déi Persoun, mat där ech déi éischte Kéieren hat, wosst ni, dass dat meng éischte Kéier war, well mer, mengen ech, esou bäibruecht kréien, ah, du muss esou maachen, wéi wann s de dech schonn ultra gutt auskenns a wéi wann s de schonn alles weess an esou. An ech mengen, dass et mir am Nachhinein mega gutt gedoen hätt, wann déi aner Persoun dat gewosst hätt, well déi aner Persoun war warscheinlech an deem Moment genau esou veronséchert an ënner Drock gesat wéi ech. An och dat fannen ech ass mega wichteg, dass mer Jugendleche villäicht nobréngen, also och op déi Aart a Weis vulnerabel ze sinn. An dann huet et natierlech vill mat Kommunikatioun ze dinn a wëssen, wéi kann ech Ängscht ausdrécken, wéi kann ech Onsécherheeten ausdrécken, wéi kann ech iwwer Sexualitéit, iwwer Kierpere schwätzen, kommunizéieren, verbal, net verbal. Dat fannen ech am Nohinein mega. Schued. Jo, och well et jo awer en laangen an haarde Prozess ass fir dat alles ze verléieren. An dat misst am Fong net esou sinn.
Jo, an et ass mega ustrengend wann ee bis eng Kéier déi Porno-Virstellungen am Kapp huet an déi dann nogespillt huet fir aus deem. Riedchen erauszekommen an ja. der Sexualitéit anescht ze denken, ze performen, ze fillen, well dat ass jo dann esou déif an engem dran einfach, dass dann et anescht ze maachen mega vill ähm, Ustrengung kascht och. Also wie du gemengt hues ze entléieren op den ënnerschiedlechen Ebenen vum Kierper, vun den Emotionen, vun den Handlungen an das auch einfach mega ustrengend rauszufannen, wat fiel sech wirklich gut un, wann een keng Ahnung 15, 15 Joer am Fong net wierklech drop gelauschtert huet, wat sech gutt ufillt. Also ech si jo en immens politiséierte Mënsch an ech kenne mech en théorie och mat all deene Saachen aus, mee ech ertappe mech och nach ëmmer vill ze oft bei Saachen, déi ech da maachen a wou ech mech gesinn, mee firwat méchs de dat am Fong? An da sinn ech ëmmer erëm esou, a zütt, du hues dat nach net esou verléiert, wéi s de et am Fong gären häss. Krass, ech sinn ëmmer erëm iwwerrascht wéi déif dat a mer sëtzt, obwuel ech mech scho sou laang mat Theme Queerness an Kommunikatioun etc etc an Rollebiller hannerfroen auserneen setzen. Mega, nëmme well den well een an Theorie mat Leit driwwer geschwat huet, eppes gelies huet, heescht dat net, dass et dann net an der Situatioun trotzdem zu esou engem bestëmmtener Form vun Drock kënnt. Also ech hunn och mat Leit geschwat, zum Beispill, datt wann ee Sex huet an déi aner Persoun grad eppes bei engem mécht an dann wëll ee vläicht eng Hand derbäi huelen, fir d'Klitoris ze stimuléieren oder esou, ass ëmmer nach esou e bëssen d'Schummt oder de Punkt vun, ah, mee fillt déi aner Persoun sech dann schlecht well se net gutt genuch ass well ech lo entre guillemeten nohëllefe muss ja. ähm, genau an natierlech ass cool eng e Gespréich driwwer ze féieren a ah, hm, Diewech oder an der Situatioun nozefroen an sou mä ähm, dat si Situatiounen déi och wann een Joren oder Joerzéngte laang Sex huet wou een iwwer se Sache kommunizéiert a wou een weess okay wann ech lo quasi mech selber upacken während ech Sex mat der anerer Persoun am hunn drwer geschwat an se kommen trotzdem déi Gefüller héich. vun sou dass net richteg, ech schumme mech, wéi och ëmmer. An et ass jo awer och ëmmer esou, dass mat all neier Persoun, mat där ee Sex huet, muss een dat erëm nei verhandelen, Saachen erëm nei entléieren, Saache erëm nei zesummen erausfannen. Dat heescht, dat kënnt och ëmmer erëm an all nei Begéignungen, déi mer hunn. Jo, an à propos léieren, wat fillt sech gutt un, wat fillt sech net gutt un? wat s du virdrun vun Orgasmus geschwat hues, ass jo awer e relativ grousst Thema, well, wéi gesot, gudde Sex gëtt a Pornoen oder och an eiser Gesellschaft doduerch definéiert, datt mindestens eng Persoun komm ass oder ejakuléiert huet, nämlech déi Persoun mam Penis, wann eng Persoun mat Penis gëtt. An am beschte Fall béid Persounen. An ech muss soen, wou s de gesot hues, jo ech hunn dann den Orgasmus virgetäuscht, fir datt et eriwwer ass, dat hunn ech och gemeet an nach laang a meng spéit Jugend eran, well ech net wosst, wéi Sex éischtens konnt anescht eriwwer sinn, also well ech net wosst, datt een einfach ka soen, ah héi mir komme mat eppes aneschters oder et esou ausféide loossen an esou, mee wann et deen Höhepunkt net gouf, war et net gutt. Da war et näischt.
Dofir muss ech dat maachen, fir datt et als gudde Sex ofgestempelt ginn ass, fir datt ech iergendwéi en Enn fannen an och fir datt déi aner Persoun sech gewäertschätzt fillt an iergendwéi d'Gefill huet, datt et fir mech gutt war, well ech net wosst, wéi ech soss anescht ka vläit och vermëttelen, datt mer et gefall huet oder datt ech et schéi fonnt hunn. An dat fann ech immens schued. Obwuel de Gedanken hannendrun jo am Fong e schéine war, nämlech, ech wëll dir soen, Hey, gefält mer, et war schéin, dowéinst man ech dat elo fir dech. An och do hunn ech, dat huet mech laang nohalteg gepräägt, well ech mer iergendwéi esou e Wee verbaut hunn, well ech ni a sexuelle Bezéiungen iwwerhaapt probéiert hunn, Wéi kéint ech elo zu engem Orgasmus kommen? Wat fillt sech an deem Moment elo fir mech esou gutt un, dass ech vläit kéint en Orgasmus hunn? mä et ëmmer ofgeschriwwen hunn, ah dat passéiert souwisou net, an dann iergendwéi, jo, ni wierklech de Wee dohinner fonnt hunn. An dat ass wierklech, et war en ultra laange Wee, fir en Orgasmus mat enger anerer Persoun zesumme kënnen ze hunn, well ech mer deen esou fréi a mengem Liewen verbaut hunn an och net wosst, datt ech, wann ech dat wëll, am Fong och d'Recht drop hätt an net nëmmen déi aner Persoun. Genau, also och sou bëssen déi zwou Säite vun Orgasmen sinn net sou wichteg wéi d'Pornoen eis dat soen, zumindest net op déi Aart wéi d'Pornoen eis dat soen, a gläichzäiteg sinn se scho wichteg a vill weiblech sozialiséiert Persounen oder vill Persounen déi eng Klitoris hunn, eng Vulva hunn, hu keen Orgasmus an hirer Sexualitéit, also de berühmt-berüchtegen Orgasm Gap. Ech mengen do si mer och rëm beim Thema Zäit, a Raum. An natierlech ass et méi schwéier vläit fir mat engem One Night Stand elo déi Zort vu Sex ze hunn an déi Zort vu Raum an Zäit ze hunn, fir dat auszeprobéieren a sech esou openeen anzeloossen, datt dat klappt. Mee grad a Bezéiungen, déi méi wéi eng Nuecht daueren, soen ech elo mol, huet een, oder fannen ech et immens wichteg, fir sech Och einfach net deen Drock ze maache vun, Mir musse elo Sex hunn, soss ass, also mir musse elo onbedéngt déi Zort vu Sex hunn, soss ass déi Unzéiung elo futti an déi aner Persoun waart nëmmen drop. An wann ech dat elo net maachen, dann huet s'iichtwann keen Interêt u mer, well dat ass eppes, woumat ech mech och haut nach heiansdo stressen a mech ëmmer erëm muss zréckhuelen. Mee dass ee sech einfach deen Drock do raushëlt. An et ass am Endeffekt awer esou gesamt gesinn egal, ob dat zwee Deeg, eng Woch oder zwou Wochen dono geschitt. Sou, an dat einfach eng Kéier lass ze loossen an auszeootmen an dann klappt et och menger Erfahrung no vill besser, wéi wann een op Teufel komm raus lo probéiert do ultra ëmmer méi Nervositéit an Drock, iergendeppes ze erzwéngen, oder op irgend eppes do raus ze schaffen. Ja, well dann kënnt een an dee Performance Déngen ran. Ja, dann genau. zitt een eng Show of. Ähm, an ech muss soen, dee beschte Sex a mengem Liewen hat ech, wann een sech am Fong virgehuel huet, kee Sex ze hunn, well dann den Drock fort ass. Ähm, zum Thema sech Zäit huelen hunn ech och nach eng Anekdot aus der Jugendsexualitéit vun enger Frëndin. Dat war bevir hatt säin éischte Frënd hat an do huet et mat engem, Ronderëm gefummelt, e bësse ronderëm gemeet, geknutscht an esou, an hatt huet am Fong schonn an der Situatioun gemierkt, dass mer am Fong, wat elo grad geschitt, e bëssen ze vill, dat geet mer am Fong ze séier, dofir dass ech déi Persoun nach net esou gutt kennen, am Fong guer net esou sympathesch fannen, nach net genuch Vertrauen hunn, fir dass dat geschitt, wat grad geschitt. An hatt huet dat an der Situatioun gemierkt, dass mer iergendwéi grad ze vill, mee et wosst net, wéi et soll Stopp soen. Et wosst net, dass een och kann Nee soen an deem Moment. Et wosst net, wéi déi Grenz zéien. An heen huet eréischt dono nogefrot, Äh, äh, wat ass da lass bei dir? An dunn hat hatt awer du mat sengem éischte Frënd, ech weess net, wéi al et do war, 15, 16, 17, eng gutt Erfarung, well hatt konnt da sengem éischte Frënd soen, Ah, lauschter, ech wëll net un de Bréchbréiert ginn. Bei der éischte Kéier, well dat erënnert mech dodrunner, wéi ech déi éischt Kéier ronderëm gefummelt hunn an am Fong dat net wollt. An ech fannen dat en ultra gutt Beispill, wéi feelend Wëssen zu wat Grenze sinn, wéi ech Grenze kommunizéiere kann, wéi ech iwwerhaapt schwätze kann an zu Konsens, jo, dann zu Situatioune féieren, déi jo, deen am Fong hätt kéinte vermeiden, fir an deem Moment ze soen, ah jo, nee, hm, ech mengen, passt grad fir mech net, komm, mer knutschen einfach weider, beréier wann ech géif meng Brëscht net oder sou. An ech fannen, do sinn och mega vill sou erëm heteronormativ Virstellunge mat dran, nämlech de Mann muss befriddegt sinn an d'Virstellung vun, de Mann huet am Fong ëmmer Bock a wann de Mann Bock huet, da huet d'Fra och Bock ze hunn, sou. Genau, an och do. jo e bësse méi en Aen drop ze hunn, wat wëll ech am Fong, wat wëll ech net. An et ass awer mengen schwéier sech jo dovunner ze distanzéieren, net ëmmer deen ultra iwwersexualiséierten ech wëll ëmmer dengen do ze fueren. Oder och wann eng Situatioun sexuell ass an unturned ass, dass dann mussen déi Schrëtter gemat ginn, also vun dann sech ausdoen, sech op bestëmmten Plazen upaken an esou. Jo also ech muss soe fir mech ass et mega empowernd wa grad eppes schéin ass a wann ech einfach ka soen, Stopp, ech wëll lo net dass dat weider geet, et ass grad ultra schéi mat der ze fummelen a komm mir beloossen et dobäi. Mega. Sou an dat ass fir mech eng Saach déi ech och réischt méi rezent kann well ech dat och net onbedéngt geléiert hunn, esou meng Grenzen éischtens ze erkennen an zweetens mech fir se anzesetzen. Mee dat ass ultra schéin esou an dat ass da virun allem nach vill méi schéin, wann dat och respektéiert gëtt a wann ee sech net muss erkämpfen, mee wann een einfach seet an et gëtt respektéiert ouni Widderried, wéi et soll sinn. An dowéinst mengen ech, wär et am Fong ultra gutt fir eis, wa mer schonn an der Jugend och dat géinge gesot kréien, e bëssen üben. Ech muss soen, ech fannen, Jugend ass ze spéit. Ech fannen, dat fänkt scho bei, also eppes, wat mech ëmmer immens rose mécht bei Kanner, ass, dass mer am Fong Kanner systematesch oftrainéieren, fir hir Grenzen ze verteidegen. Dat fänkt un bei engem, Du muss der Boma elo e Kuss ginn. well dat gehéiert sech sou. Dat ass sou fir mech sou den Ufank vun allem Übel bëssi sou. Also dat ass natierlech just ee Beispill, dass war wesen also wesentlech méi do derbäi. Mee och do esou, dass mer och eise Kanner vun Ufank u bäibréngen, dass hir Grenze genau sou wichteg si wéi déi vun deenen Erwuessenen an dass mer déi respektéieren. A wann d'Kand dann halt der Boma kee Kuss wëll ginn, da muss d'Boma domat liewen. Jo, oder och dass mer Skills un d'Hand kréien, fir déi Erwaardungen, déi un eis gestallt ginn, ze detektéieren an och ze soen, jo mee dat ass deng Erwaardung, ech muss dat net erfëllen. Also esou e bëssen och net nëmmen eis géint Saachen ze wieren, déi gesot ginn, mä dat elo géif hir e Kuss, mee och esou wéisst de esou méi ënnerschwelleg ze spieren, ah dat erwaart déi Persoun am Moment vu mir an där Roll. Esou, also dat ass, funktionéiert jo och oft esou non-verbal, esou Erwaardungssaachen. Mir hunn eis elo scho ganz vill esou un dee mechaneschen Deel vun der Opklärung referéiert an ganz vill doriwwer geschwat, wat mer eis vun deem net mechaneschen Deel vläit méi erwaarden an erhoffen. Mee wa mer éierlech sinn, esou si kréien net emol dee mechaneschen Deel richteg hin. Dat fänkt domat un, mat onkorrekten Informatiounen iwwer zum Beispill d'Hymen, awer dat geet vill méi wäit.
Jo, also ech huelen un mat mechanesch mengs de sou déi ganz biologesch Saachen. Jo, also wat an der Schoul vill gemeet gëtt ass sou Schwangerschaft, wéi entsteet eng Schwangerschaft, Menstruatioun an Verhütung, Schwangerschaftsverhütung. Eng Frëndin huet mer eng Geschicht gezielt, nämlech dass hatt e Schwangerschaftsverhütungs. Unfall hat mat 15. Ech weess net genau wat passéiert ass, ob de Kondom gerass ass oder ofgerutscht ass oder esou, mee wou dono hatt an säi Partner net wosste wat maache mer elo, also mat der Pëll dono zum Beispill, dat wär e gudden Ufank gewiescht, net wossten wéi kënne mer doriwwer schwätzen, wéi kënne mer doriwwer mat eisen Eltere schwätzen an och d'medezinescht Personal an der Apdikt an beim Dokter mega iwwergrëffeg war an am Fong net wosst wat si grad brauchen an dass dat hatt nohalteg beaflosst huet, obwuel et dono ugefaangen huet Pëll ze huelen an hormonell verhüt huet, all Mount Angscht hat schwanger ze sinn, einfach well hatt sech esou onsécher an där Situatioun gespuert huet an do mengen ech, ass natierlech wëssen, wat an engem sexualpädagogeschen Unterrecht ass, nämlech dass se selwer weess, okay ech kann do an do hinner goen an d'Apdikt, et ass mäi Recht ab engem gewëssenen Alter, dass ech dat Verhütungsmëttel, Notfallverhütungsmëttel kann kréien. Dat kritt een och jo gratis beim Planning Familial zu Lëtzebuerg. An u ween wennen ech mech an all déi Saachen. Dat heescht souguer wann hatt dono net schwanger war an am Fong guer kee Problem war, hatt gemierkt huet déi Joren drop, huet hatt am Fong Verhütungsmëttelen ni sou ganz vertraut an dat hätt een och kéinte mat enger besserer sexueller Bildung a mat engem besseren Ëmgang vun den erwuessene Persoune ronderëm him am Fong vermeiden. An ech mengen erwuesse Persounen, datt d'Elteren e bëssen iwwerfuerdert si mat där Situatioun, jo ok, ech verstinn. Mir wésse, dass dann d'medezinescht Personal domadder esou krass iwwerfuerdert ass. Et ass jo awer däin Job an do brauch et op jidde Fall och einfach besser Schoulungen am Beräich vun der sexueller Gesondheet. Wou mer erëm bei mengem éiwege Liblingsthema wieren, Eis Medezin ass esou schlecht qualifizéiert fir esou villes. Mee dat ass en anert Thema, wat mer elo guer net opmaachen. Nee, nee, nee, nee, nee.
Mir sinn am Fong schonn relativ wäit fortgeschratt, géing ech soen, esouwuel inhaltlech wéi och an der Zäit. Robin, gëtt et nach iergendeng Anekdot, e Saz, e Message, ofschléissend Wierder, déi dir nach feelen oder afalen?
Am Fong just nach, dass ech fannen, dass eis Sexualbildung am Allgemenge méi e Wäert muss drop leeën, fir deene Jonke Selbstvertrauen ze ginn an hinnen Tools mat op de Wee ze ginn, fir hir Boundaries ze kennen an fir einfach fir si mat manner Angscht a manner Ongewëssheet an déi Aventure vu Sex a Sexualitéit goen ze loossen. Bei där Anekdot vun denger Frëndin, wann hatt dat Selbstvertraue gehat hätt, seng Rechter kannt hätt an einfach, Sech méi sécher doran gewiescht wier, wat him elo zousteet, hätt hatt och méi kéinte sech fir sech asetzen. Natierlech, dat ass absolut skandaléis, dass hatt dat huet misse maachen, well d'Personal net geschult war. Mee wann een awer esou Situatioune kënnt, dass mir déi Tools hunn, fir eis fir eis selwer anzesetzen. Hues du nach iergendeppes, wat s de lassgi wëlls?
Mir brauche méi Pornokompetenz. Mir brauche méi anuerdne kënnen, wat gehéiert zu Sexualitéit, wéi se an der Performance am Porno duergestallt gëtt a wat gehéiert an d'reellt Liewen. Mir musse méi iwwer Pornografie schwätzen a wat dat fir en Afloss op eis Sexualitéit huet, an zwar net nëmmen op eis Jugendsexualitéit, mee generell. Mir musse Kanner den Zougang zu Pornografie erschwéieren.
Och dat, mä ech mengen, dat ass relativ utopesch. Ja.
An dann denken ech, mir brauche méi Mut zur Onsécherheet. Et ass ok, wann s de dech onsécher spiers, dat ass total normal. Du muss et net ëmmer fake 'n till you make 'n. Ähm, dat war lo falsch Lëtzebuergesch. ähm, an das okay, sech mat Saachen net auszekennen. Egal ob een et fir déi éischte Kéier oder fir déi honnertste Kéier mécht. Ähm, d'Saache sinn oft veronsécherend, verwirrend. Sou datt ee muss driwwer schwätzen. Also dat ze normaliséieren, dat bräichte mer am Fong. Jo, dat fannen ech e schéinen Ofschloss. Merci.
Et war schéi mat der geschwat ze hunn. Jo, gläichfalls.
Ech hoffen et geet weiderhin an eng entschleunegt, heelend. Esou wéi mer eis Sexualitéit wënschen, Richtung fir iech a fir eis. An dann héiere mer eis déi nächste Kéier. Bis an zwou Wochen. Ciao. Adi. Elo kënnt nach eng Rubrik, also bleift drun.
Eng gutt Fro! Gutt gefrot!
Wat ass, wann ech net méi vu menger Partnerin oder mengem Partner ugezu sinn, a wéi kann een doru schaffen? Meeschtens fënnt een d'Persoun attraktiv, mat där een zesummekënnt. Et ass Passioun do, An et wëll een Zäit matenee verbréngen. Et ass net sielen, datt dës Unzéiung, d'Attraktioun, mat der Zäit ofhëlt. An dëser Rubrik gi mer drop an, firwat dat de Fall ka sinn a wat een dogéint maache kann. Wann ee méi laang an enger Bezéiung ass, kann et virkommen, datt et langweileg gëtt. Stabilitéit a Sécherheet sinn wichteg Elementer vun enger fester Bezéiung, mee se droen och dozou bäi, datt ee sech manner spannend fënnt. Et ass schéin, wann déi aner Persoun hëlleft kachen, botzen, op d'Kanner oppassen an eis och soss ënnerstëtzt. Als Mënsche brauche mer awer och dat Onbekannt a Spannend, eng Aart Abenteuer. Wann dëst feelt, kann et eis langweileg ginn. D'Routine killt de Sex Drive, d'Begierde. Mer fonctionnéiere just nach als Team a vergiessen, dass mer och romantesch Partnere sinn. Wat och nach dobäi komme kann, si Konflikter, déi ni richteg geléist goufen. Dës kënne wéint Onstëmmegkeete sinn, wat d'Erzéiung ugeet, Familljendrama, wie wat doheem maache soll oder duerch Finanzeplangung. De Sträit kann och opkommen, well eng Persoun friem gaang ass oder déi aner Persoun verletzt huet an dës ni richteg ugeschwat a reparéiert ginn ass. Dës Ofneigung kann zu Distanz féieren. Een aneren Aspekt ass, dass ee sech munchmol an enger Bezéiung goe léisst. Et huet ee vill ze dinn an et vergësst ee sech selwer e bëssen. Wa mer eis net gutt spieren, sief et kierperlech oder mental, Huet dëst och een Impakt op wéi deen aneren eis gesäit? Sech goe loossen, onzefridde sinn an net op sech oppassen ass net sexy a mécht, dass deen aneren eis vläicht manner unzéiend fënnt. Wat kann ech maache fir dëst ze änneren? Als éischt ass et sënnvoll erauszefannen, wéini a firwat sech eppes geännert huet. Ass et op eemol geschitt oder graduell? Wat ass virdru geschitt? Hues du probéiert, eppes ze änneren a wéi ass dat ukomm? Gëss du der manner Méi? Hunn d'Rolle sech verännert? Et ass sécherlech och sënnvoll, dëst unzeschwätzen an zesummen ze kucken, wat een ännere kann. Probéier et hei kloer ze maachen, dass de rëm zuenee fanne wëlls a bereet bass, Saachen ze änneren. Fir erëm zoueneen ze fannen, ass et wichteg, d'Zäit zu zwee anzeplangen. Aktivitéiten zu zwee kënnen hëllefen, sech anescht ze weisen an nei ze entdecken. Dëst fuerdert d'Kreativitéit an d'Abenteuer. Dir kënnt och zesummen eppes Neies maachen, sief et een neit Hobby, eng Rees oder eppes Neies am Bett auszeprobéieren. Sexuell erëm aktiv ze ginn, kann och hëllefen, zoueneen ze fannen. Et ass wichteg, Koppelsmomenter ze hunn an aus der Routine erauszekommen. Dëst fuerdert d'Intimitéit. Heiansdo ass et schwéier, alles an der Koppel ze verschaffen. An dësem Fall kënnen e puer Sëtzunge bei engem Koppelstherapeut oder enger Koppelstherapeutin sënnvoll sinn. Hei kënnt der zesummen un all deem schaffen an iech vum Professionelle leede loossen. Et ass also méiglech, erëm zoueneen ze fannen, soulaang jidderee bereet ass, sech an de Prozess ze investéieren an zu den Ännerunge bäizedroen.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara Punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi sex op Facebook,

an de Cesars ginn all Responsabilitéit un den Inhalter vun dësem Podcast of.